בשעת א מענטש גייט דורך א צרה ווערט ער נעבעך געשלאגן מיט איין זאך אז ער רעדט זיך איין אז גאנץ כלל ישראל, איך האב אמאל געזאגט פאר א איד נעבעך דורך עפעס א עפעס א פריוואטע צרה מיט עפעס א קינד און ער איז נישט ארויסגעקומען פון דערהיים פאר אפאר וואכן, איך האב אים גערופן איך האב געמאלט איך וויל אים טרעפן, איך האב אים געטראפן איך האב אים געגעבן א צי די בארד, זאג איך אים קודם איך האב געוואלט וויסן אז די לעבסט ער האט דיין בארד א לאך אין די ס'האט אאו ס'האט די זאכן גייען דיך אן, נאכדעם דארף מען דרייען זיך מסביר זיין דו נעבעך רעדסט דיך איין אז גאנץ כלל ישראל כלל ישראל. יעדער איינער וואס איז וואס היטלער געוואלט הרג'נען, יעדער איינער איז ווי קלאר אין דעם, וואס פילע וואס קענען נישט קיין אידיש קענען נאר ענגליש, זיי טרענסעלעיטן, זיי לייגן עס אריין, און די וואס קענען נאר ספאניש לייגן עס אריין אויך אין טרענסעלעישן אין אידיש, יעדער וואס קען איבערטייטשן, יעדער זיצט ביים טיש און דיסקאסט דיין פעקל, דיסקאסט פונקטליך דיין קינד ווי אזוי עס איז געגאנגען, און יא שולדיג, ווער איז שולדיג, און דו ביסט שולדיג, און אהער איז שולדיג, יענע זייט איז שולדיג, דו האסט נאכנישט קיין אהנונג אז דיין אייגענע שכן וואס וואוינט העכער דיר אינטערעסירט ניטאמאל וואס דו גייסט דורך, ס'אינטערעסירט אים ניטאמאל, ס'אינטערעסירט איר נישט, ווער ס'האט יא געהערט די נייעס האט עס געהערט פאר א סקונדע און געגאנגען ווייטער ער געדענקט עס ניטאמאל, און ס'איז אזא אמת, א מענטש ווען ער גייט דורך זיין פראבלעם מיינט ער באמת אז יעדער דזשאדזשט אים, ער שפארט זיך איין, נאכדעם די ווייטאג בויט זיך ווייטאג אויף ווייטאג אויף ווייטאג, מ'בלייבט פארמאכט, מ'בלייבט פארמאכט. וואק ארויס! ס'איז נישט אמת! קיינער ווייסט נישט! קיינער זעהט נישט! פאר די בחורים אין ישיבה האב איך אייביג באמערקט א אינטערעסאנטע זאך אין אלע בתי מדרשים דאווענען בעק פון די שול איז גייען די בעק וואנט גייען זיי עכט א סיבה זיי גייען נאר אין בעק פשוט ווייל די וואנט לאזט זיי נישט גיין ווייטער זיי וואלטן געגאנגען ביז זיי פאלן אריין אין א קינות אריין און ווייטער ניין פארוואס ווייל דער דער טינעידזשער רעדט זיך אויך מורדיג איין אז אלע טאטעס באטראכטן אים אה. דער טאטע וואס ארבעט שווער א גאנצע וואך האט יעצט נישט וואס צו טון, ער גייט אריין, ער גרייט זיך שוין, פון מיטוואך גרייט ער זיך שוין אן, ער גייט באטראכטן תנחום, און ער גייט אים א גאנצן צייט באטראכטן, ער גייט טראכטן, ער זאל טראכטן חו דודי, און און און און ניין, חו דודי איז נישט גענוג, ער גייט אים מוזן שילעווען שבת, דארטן וועל איך זען וויאזוי ער דאווענט, נאכדעם וועל איך זען, און און דארטן זאגט ער פארן שכן, דו זעסט אים? ס'איז נעבעך דמיונות, במילא ער פושט זיך צום וואנט, דארטן פון בעק פון אים שטייט שוין קיינער נישט, ער קען וואטשן יעדן איינעם ווייל ער איז אביסל סעיף. אבער דאס א טינעידזשער גייט דאס דורך, אבער נארמאלערהייט ווען א מענטש גייט דורך זיין צרה גייט ער דורך אזא מין פעקל אז ער רעדט זיך איין יעדער איינער באטראכט אים יעדער איינער בארעדט אים יעדער איינער באמיינט אים ס'א טעות אבער ווען די זעסט יא דיין חבר ווען די זעסט דיין חבר גייט דורך א שוועריקייט גיי צו געב אים דעם פלייצע מודיע פניך רעים היום וועסט אים ארויסנעמען פון זיין מייצר וועסט אים העלפן טראגן ווייטער.